Lmasiḥ deg Linǧil n Yuḥenna yemlal akked yiwet n tsamarit. Ilan d tama n Yahuda. Ilan d aɛdawen

Iṣṣeɛḍas imdanen akteṛ n Yeḥya. Lameɛna Sidna Ɛisa mačči d netta s yiman-is i yesseɛḍasen lɣaci. Ccɣel-agi yeǧǧa-t i yinelmaden-is. Mi yeẓra Sidna Ɛisa belli slan yis-s, yeffeɣ si tmurt n Yahuda iwakken ad yuɣal ɣer tmurt n Jlilu. Ilaq-as ad d-iɛeddi ɣer tmurt n Samaṛya. Ilaq-as ad d-iɛeddi ɣef tmurt n Samaria. Alors, i wakken ad iruḥ ɣer Ǧlili, ilaq ad d-yekk ɣef tmurt n Samaria. Samaria d aɛdawen n wat Isṛayil. D acu dinna? Ad imager yiwet n tmeṭṭut. Tameṭṭut-agi, d nettat ara yewwin lexbar n lxir I tmurt-nni n Samarya, i temdint-nni merra, usis ara yernan. Deg le verset i d aɣ-d-fkan dagi, ayen mi neqqar le verset à mémoriser, yenna-k dakken le verset 40, 42, yenna-k dakken imezdaɣ n tmurt-nni nnan-as, Mačči imi d aɣ-d-temmeslayeḍ kemmi i numen, d acu, neɛqel-it belli d nettan i d Lmasiḥ ara iselken ddunit merra.

ad d-iɛeddi ɣef Samarya, xaṭer yeẓra dakken ad immager yiwet n tmeṭṭut din. U deg temlilit-nni, d tinna ara ibeddlen merra tudert n tmeṭṭut-nni, d tinna ara yewwin lexbar n lxir ɣer temdint anda tezdeɣ. Ɣas akken tameṭṭut-nni, d'après, yeɛni les événements, Ẓran belli mačči d tameṭṭut yellan telha, mais yiwen ur yelli deg ddunit yelha. Imdanen n ddunit merra uḥwaǧen lmasiḥ. Dɣa ad nwali dakken llant yeɛni des événements i yeǧǧan timlilit-nni n tmeṭṭut-agi akked lmasiḥ. Anda

Isem-is ugadent ad innerni iruḥ ad iẓer yiwet n tmeṭṭut kan, d tinna ara yeǧǧen lexbar n lxir ad yaweḍ ɣer ɣer temnaḍt niḍen anda ahat nwant d aɛdaw. Ad nwali d akken zdat lbir, win yebɣan ad iɣer tadyant-agi, inna-k d akken Ilḥeq ɣer taddart le verset 5 daymen n Yuḥenna, ilḥeq ɣer taddart n Sicar, iqerben akal i d-yeǧǧa Sidna Yeɛqub i mmi-s Yusef. Dinna i yella lbir n Sidna Yeɛqub, Sidna Ɛisa yeqqim ɣer rrif n lbir akken ad yesteɛfu. Ad tili d ttnac n wass, yiwet n tmeṭṭut n Samarya tusa-d ad tagem. Sidna Ɛisa iluɛa-tt, yenna-yas, A tameṭṭut, ma ulac aɣilif, efk-iyi-d ad sweɣ. Yuɣ lḥal, inelmaden-is ruḥen ɣer temdint ad d-aɣen ayen ara ččen. Tameṭṭut-nni tasamarit tenna-yas, Amek, kečč yellan n wat Isṛail, tessutreḍ-iyi-d ad tesweḍ i nekk yellan d tasamarit? Axaṭer at Isṛail ur ttemsaɛaden ara. Yerna ur ttemxalaḍen ara d isamariyen. Sidna Ɛisa yerra-yas, Lemmer teẓriḍ ayen yebɣa Rebbi, a m-t-id-ifek akk, a m-d-issuter aman. Anwa i d am-d-yessutren aman? Tili d kemm ara yessutren a m-d-ifek ad tesweḍ, netta d aman yessidiren ara m-d-ifek. Tameṭṭut-nni tenna-yas, A Sidi! Ur tesɛiḍ ara s wacu ara d-tesserriḍ aman, aman yerna lbir-agi lqay. Ansa ara d-kken waman-agi yessidiren? Tebɣiḍ ɛni ad d-tiniḍ tɛeddaḍ jeddi-tenneɣ Yeɛqub i ɣ-d-yeǧǧan lbir-agi i d-yeswan seg-s netta d warraw-is akk? D tqeḍɛiyin-is, Sidna Ɛisa yerra-yas, Kra n win ara yeswen seg waman-agi, ad yuɣal ad ifad. Lameɛna win ara yeswen seg waman ara s-d-fkeɣ ur ittuɣal ara ad ifad, yerna aman ara s-d-fkeɣ ad uɣalen deg-s d tiɛwinin ur nettaɣar ara, ad tesbeggiḍ seg-s tudert n dayem. Tameṭṭut-nni tenna-yas, A Sidi, fek-iyi-d seg waman-agi. Iwakken ur ttuɣaleɣ ara ad t-fadeɣ neɣ ad d-aseɣ ɣer lbir-agi ad agmeɣ. Ad nwali d akken i atmaten. Nniɣ-d, il faut vraiment voir l'histoire à Gaguit, tadyant-agi n ilaq yemnet i Ɣerguit. Lmasiḥ yella d tidet ifut, yebɣa ad isew. Yessuter deg tmeṭṭut-nni telha tcaf. Dɣa tuɣal d tameṭṭut-nni yebɣan ad tessew aman. Smisenna ad am-d-fkeɣ aman n tudert. Aman ur tetteffeḍ ara akkit. Dɣa asmi d as-tenna a sidi efk-iyi-d, ini-as ruḥ ɣer-d i wergaz-im. Dinna. Tameṭṭut-nni tenna-yas, A Sidi, mi d ass-n, i Sidna Ɛisa, ruḥ siwel-d i wergaz-im, tuɣaleḍ-d ar dagi. Tameṭṭut-nni tenna-yas, Ur sɛiɣ ara argaz. Sidna Ɛisa yenna-yas, Tesɛiḍ lḥeqq imi d-tenniḍ, Ur sɛiɣ ara argaz, axaṭer xemsa iberdan i tzewǧeḍ, win yellan yid-m tura mačči d argaz-im. Yessaweḍ-tt i wakken ad tt-twuf. Tnez, ur sɛiɣ ara argaz. Tameṭṭut-agi-nni, tameṭṭut anda teɣli deg tudert n Deglas. Ma teɣli d tikti-agi akked Lmasiḥ i wakken ad tt-iɛiwen ad tekker. Dɣa yella-d umeslay. Alammi d Lmasiḥ. Tenna-yas, d kečč i d Lmasiḥ. Xaṭer à partir du verset 21, nenna-yas, lameɛna d tid iteddu-d lweqt, yerna yewweḍ-d anda xa tisureft-nni. Tameṭṭut-nni tenna-yas.

D tidet, d amdan, yeẓra ayen i tettidir, ur tt-ikundani wara, u kontrar, yefka-as une chance i wakken ad d-tuɣal ɣer Sidi Rebbi. Dɣa truḥ ar temdint anda tettidir, anda tenna-yasen aql-i mmugreɣ d Massiah, usan-d ɣur-s, ẓran-t, tamdint n akkit, umnen d akken d tidet d wid n Massiah. Ad nwali d akken tikwal ilaq wannuz i wakken ad neɛqel anwa-t Lmasiḥ. Alors, wigi n wakka beɛden akk i tissit i Rebbi, finalement d nutni i iqeblen Lmasiḥ yerna qeblen-t s tuget, qeblen-t akken i yettwata lḥal. Ɣef ddemma n wayagi, ay atmaten, ay tiysetmatin, nwali deg Linǧil-agi n Yuḥenna d akken, Ibeggen-aɣ-d d akken imdanen i ttwaḥeqren akken d widak-nni anda i yesɛan azal ɣer Sidi Rebbi. Imdanen-nni i yettwacucfen akken d widak-nni i yesɛan azal ɣer Sidi Rebbi, wa ad nwali tameṭṭut-agi-nni tudert-is tenbeddal, truḥ, mam tɛawen wiyaḍ i wakken ad tenbeddal tudert-is. Tanemmirt-nneɣ.